It is what it is when it is. Vana vamugala I know hana. My name is 30 Cent. I'm a self-made millionaire. Ndi tshi khou ri yo we. Ro to ḓo u kaidza honoyu wa khaladzi ane na ṋamusi vhutshilo hawe vhu khou bva nnḓa ndango. Nga ane mafhungo ri tshi ḓi ni vhudza ri tshi ri it's good to always have a management when you are an artist because you are too busy. Some of the details you won't able to to see uri ni khou khakha gai kana ni khou ni khou ni khou polika ni tshi ḓa gai ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshaṋe ni khou tou ḓiitela ni khou ḓiitela nga nḓila ya Tshivenḓa. ri tshi khou ri yo wee sezwi ni khou zwi vhona na kharia yaṋu zwithu zwaṋu ni khou sokou tou vhilingana na ine zwiḽa zwa u thoma na hanefha venḓa ni na mufumakadzi wa bob mali zwithu zwo mbo ḓi thoma u vhilingana ngori management side of things are not being done right and then you don't have order zwino that's why na ye order ne ra vha ri khou ni vhudza ndi ene order ne ra khou ḓi i vhona ni khou ḓi ita miḓini ya vhathu ni khou sokou tou tshimbila ni shuvhulu ḽa mufumakadzi ḽine ḽi tou ya miḓini ya vhathu ḽo ambara zwiluvhelo ndi khou tomba muṅwe na muṅwe na muṅwe o yaho hogoni a nga si ite zwori a ambare short pen ya muṅwe munna ni nga si pfukise hafha magonani ni khou to amba short pen ya muṅwe munna ni tshi khou ita so ha ni vha ni shuvhuru ṅwana wa mukalaha so ri khou ri yo we ri tshi khou tou kaidza ri tshi khou tou kaidza vhuḓifari vhuḓifari o raloho ri tshi khou ḓi ri amba ri tshi ri inwi ha mafhungo aṋu ane tshiṅwe tshifhinga ri tshi ni kaidza vhathu vha ri ha ri khou ni dzhelasa u na tshelede tshelede i a dina kharali hu ri a ni i ḓivhi ende a ni koni u i manedzha ngori ni ḓo ri ni nayo nḓa a ni khou sokou tou hudza mahaḓa na mini zwoṱhe ni ḓo wana hezwi zwoṱhe zwi ḓo vha zwi khou ni khakhisa ndi tshi khou ri um a ri funane ndo to ḓo ni kaidza a thi ngo ḓela zwiṅwe zwithu a thina zwithu zwa personala ndi to ni funa a si uri ndi khou ni ima phanḓa a si uri hu na zwiṅwe zwithu ndi khou ni ita ndi khou to zama uri mini nga tshashu zwi nga ita ende nga tshashu khara ri sa pfani he ri amba uri mutsinda u ḓo ri itani zwino ndi khou to amba nga u to ralo ri tshi khou ri ni tshi khou zwi vhona na zwithu zwaṋu zwa dzi management hanefho zwine na khou ita zwone zwo khakhea ndi uri ni khou to wana ni tshi khou to amba kha dzi ṅwe dzi dzi dzi dzi platform khulukhulu ni tshi khou ndi khou ṱoḓa tshelede yanga he ni tshi khou tou vha against dzi ma-recording label a serious hmm? vho close mic hmm? so, microphone zwo khakhea zwino ri tshi khou ralo ri tshi khou ri haya mafhungo aṋu o ita zwithu ngo yeneyo nḓila ri khou ri zwivenḓa kha zwi vhe zwo ima matshilo o raloho a vhe o ima mafhungo aneyo ri ni sokou tou vha unprofessional sokou tou ya miḓini ni sa ḓivhi ri no dzhiani ha mafhungo kharali ni na ṋawa a no ḓiwaneli vho muthu waṋu muthihi na ni tou konḓelela ngori you must be professional ngori ha mafhungo sokou tou tshumela dzhena miḓini nga hafhano ḽiwa nga hafhano ḽiwa zwo khakhea ngori na zwo zwithu na tshirunzi tsha muthu tshi vha tshi khou ḓi ṱuwa nga zwiṱuku nga zwiṱuku zwino ri tshi khou tou kaidza ri tshi khou ri yowe kha hu vhe na vhuḓifari ende na kha mafhungo a management na dzi na na na na na eh, na dzi industry dzedzi dza vhera ri khou humbela uri ni teni tshi zama collaboration na havha vhaṅwe vhana vha no khou struggle ngori ri khou ni vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou tshimbilela nga kha ini tshiṅwe na tshiṅwe ndi nga ha ini zwino hezwi zwithu zwa kha music zwo khakhea na nga ra na tshifhinga tshinzhi if it's all about you ni ḓo fhelelwa nga tshifhinga ni ḓo fhelelwa sound i a tshentsha na wana ni si tsha maker sense na wana na vhathu vha si tshena eh, na, na, na, na, na mafhungo na iyi zwino ri tshi khou ri yo way hu na vhaimbi vhanzhi vhane na vha ḓivha uri ṋamusi vha vha tshi ita dzi hite misi yoṱhe zwa zwino ri vho tonga ri khou vha ignora ngori ra ro no ḓowela sound yavho a i tsha ri sheika a i tsha ri ita tshithu naho vha tshi khou imba vha tshi khou kona hani mara hezwo zwithu na khaini zwi ḓo bvelela zwino ri tshi khou ri hala mafhungo o ri iṅwe artist i khou bvelela na soko to ḓi ita na musendedza tsini na fhedza na mu baisisa zwo khakhea kana uri ni tshi vhona iṅwe artist ine i a kona unga ini na sa mu dzhise na musendedza tsini uri mini hezwiḽa zwi business i aluwe na kha vhaṅwe vhana zwo khakhea nazwo ngori ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu rine havha vhaṅwe vhana vha soko to pfha nga ni khou vha kandeledza ngori you've got the, all the limelight but you are not helping them hmm? ri tshi khou ri thusanani vhana vha mukala ri tshi khou dza zwa uri hei industry i ḓivhiwa nga riṋe deeply we know there is no much money vhathu vhanzhi vha vha khou tou ni vhona nga nnḓa vha tshi khou vhona unga ni na tshelede badi ndi ngazwo ni tshi wana u tshi itiwa dzi show ni sokou tou wana no vhidza dziṅwe artist ni wana sokou tou pfhi vhaṅwe a ri ngo badeliwa vhaṅwe vhe mini mini zwino kharali na ini ni tshi zwa zwo ri dzi artist na tshelede vha kuvhanganyeni havha vhathu na ini ni tshi ita show ni vha vhidze mahala na vhone vha tshi ita dzi show vha ni vhidza mahala that's the trade exchange ine i nga ita uri ni tou pfuma ni tou vha ḽi billionaire not ngauri ni khou pfumiswa nga hezwo ni khou pfumiswa nga uri ni na unit na ini vho ni tshi ita gigi dzaṋu vha ṱoḓi ni vhidza na ini ni tshi ita vho gigi dza dza dza navho vha tshi tavho dzigigi dzavho vha ṱoḓi ni vhidzavho ngo ralo ngo ralo ndi ndi ri ḓo zwo ri dzi artist dzi na tshelede mara nga iyo nḓila ndi yone nḓila yo ita tshelede hmm? ri tshi khou ri zwo khakhea zwiḽa zwine na wana uri tshifhinga tshoṱhe ni tshi khou nyaga u dzula wini ha vha na muṅwe na hafha venḓa no khou bvelela ni sokou sendela tsini nae hu si kalekale na muḓodza musi thoma ḓo ra sokou lwana zwithu zwawe zwi si tsha tshimbila zwino ri tshi khou ri

ri tshi khou amba uri ni ri khou pfhi african artist of what what mara na wana ini ni khou ita zwa zwigigi zwa thohoyanḓou hmm? ri tshi khou ri yowe tshintshani mikhwa yaṋu tshintshani vhuḓifari yaṋu ni ḓo vhona zwithu zwi sa si fani na ri ni vhengi ri khou tou ni funa that's why ri tshi khou ri kha zwi dzudzanyiwe kha u vhe na order kha u vhe na management hezwiḽa zwo ya miḓini ni tshi yo ḓi ita shuvhuru zwo khakhea ni tshi khou tambanana na vhana vhane vha khou sokou tou ita zwithu zwavho vha vha na order na ini ni khou swika na ḓidzhenisa kha association its very important kha artist hezwiḽa zwine na khou ita ndi zwone zwo ni sumbedza upfhi bad association it is what it is when it is a ri vhe na order